Kei te rite koutou tamariki mā. What are you simpletons doing? Nau mai ki Mojo Māori, anei ngā pitopito kōrero mō Spongebob Squarepants.
Future!
Tuatahi, he mea hou ka puta i a mātou ia rā, nā reira ohaurutia, ringihia te pere e mōhio ai koe hei āhea āpitihia ai ngā kiriata hou. I tēnei rārangi, ko ngā wāhanga hātekehi rongonui rawa atu o tēnei pakiwaituhi. Tua ngahuru, The Fry Cook Games Finale, The Fry Cook Games.
I te nuinga o te wā, he hoa takatāpui a SpongeBob rāua ko Patrick, engari anō i tēnei kāpeka, Ka whakataetae rāua i te rauna whakamutunga o te Fry Cook Games, ko Spongebob mō Krusty Krab, ko Patrick mō Chum Bucket. I've eaten my own dust! Not if I eat it first! Yellow! Pink! He whakataetae nui tēnei me ōna āhuatanga katoa. He whakataetae pai tēnei, kātahi tātou ka mōhio kei te mau tarau roto māwhero me te kōwhai. Ka tere ea te whakataetae i tēnei, me te aha, e kore rawa tēnei e kitea i WWE. He hātekehi, he rerekē, he whakarewanga ngākau. Me whai wāhi, ka tika tēnei wāhanga.
You're my best friend ever. You too, Patrick. You know, these were white when I bought them. Tuaiwa, have you finished those errands? Squid's day off. Why can't Mr.
Crabs just let us go home! Ka aroha a Squidward, kei te whai noa iho ia i tētahi rā whakangā. Ka kite ia i tētahi haeatatanga nō Mister Krabs e māuiui ana, ka waiho i a Spongebob hei whakahaere, ka puta ki te whakatutuki i ētahi mahi. You get to run the cash register! The cash register! Ka ngaua ia e tana pohewa i ngā mahi ka taea e Spongebob i tana tamōtanga. Hey Spongebob, could you give me change for a quarter? No problem!
Here you go!
Ka kino kē atu tana pohewatanga me te aha, tē taea e ia te whakangā. Ka hoki atu ia ki te kite i a Spongebob. Pukumahi ana a Spongebob, ka mutu, ka pātai atu, Koa e ō mahi?

Ka tutuki rānei i a koe, Plankton? Tētahi paku aha? Ka ngana a Plankton ki te whakaako i a Spongebob ki te tū kaha i runga i ōna ake waewae. Ka whakarite ia i tētahi tohe me te tangata whānako i tana ahi creamy. My friend's got something to say! What? Who said that? Tē aro i a Spongebob te matū o ngā mahi, me te aha, ka huri te tohe hei whakaakoranga ngākaunui.
No! Ahakoa ka āhua puku te rae o Spongebob, ka hoki ia ki tana āhua hūmārie, He akoranga pai tēnei e hāngai ana ki te āhua o te tangata. Tuawhitu, That's not my wallet, Mermaid Man and Barnacle Boy iii. Ka aroha a Man Ray, he hōhā a Patrick Star. Ka ngana a ia ki te whakaatu atu ki a Patrick rāua ko Spongebob, kua mutu āna mahi kino mā te ako i a rāua rerekē ki te mahi pai. If only some kind heroes would show me the path to decency. Engari ka raru a Patrick i te kaha o tōna kuare i te whakaharatau tuatahi, te whakahoki wārete. Ka wareware i a Patrick nāna kē te wārete me te aha, kāore ia i whakaae kia whakahokia ki a ia.
I found this ID in this wallet and if that's the case this must be your wallet. That makes sense to me. then take it.
It's not my wallet!
He rerekē, he hātekehi hoki tēnei horopaki, me te aha, e mārama ana he aha a Man Ray i hōhā ai. He kuare a Patrick Star, engari koinā tōna pae. I don't have a license! Well, this is an invisible boat, right? So you need an invisible license! Tuaono, I need it, tea at the Tree Dome. You okay?
Yes!
I'm okay! Me uaua ka wareware i a tātou tēnei kāpeka rerekē, ahakoa pea he hāngaitanga ki te waranga. Nō Spongebob e kapu tī ana i tō Sandy Cheeks taha, ka wareware i a ia ki te kore he wai, ka mate te pūngorungoru moana. Ka maroke haere a Sandy Cheeks, me te aha, kāore ia i whāki ki a Spongebob, he mea nui te wai e ora ai ia. Waimarie ka hāparangi atu ia i ēnei kupu.
I need it! Tuarima, the essay Procrastination. I am about to write the greatest essay of all time! Ahakoa tā Spongebob noho i rō paināporo i te moana, E ōrite ana raru ki ngā raru o te tangata, pēnei i te mahi kāinga. Ka whakaroaroa tātou i ngā mahi, i te ao, i te pō. I've got to make sure you get your nutrition, so I'm not leaving until you eat every single bite! Ka eke ia ki taumata kē i tēnei kaupeka, ka pai i te aka tāepa i te korenga ōna i āhei ki te tuhi i tētahi tukunga poto, Mō ngā mahi me ārai atu i te tohu tū. Why didn't you just write your essay? Stop wasting time! I te mutunga iho, ko te tino o tēnei wāhanga, ko tana tuhi noa iho i te The.
Now let's see how it looks so far.

Ka teretere ngā rama, ka tangi mai te waea, ā, ka tae mai tētahi, orite nei tana hanga ki te kai kōhuru, he koko parai ki te ringa. He pōhēhētanga noa iho ēnei āhuatanga katoa. Hāunga ngā rama teretere, ko Count Orlok kē tērā o te kiriata whakawehi Nosferatu nō te tau 22. Nosferatu! He aha te mea rerekē ake te kite i tēnei kiripuaki i roto i tētahi kaupeka Spongebob, te kore rānei i mōhio ki tēnei kiripuaki i mua i tēnei kaupeka? Tuatoru chocolate, chocolate with nuts. Quick Patrick, without thinking, if you could have anything in the world right now, what would it be? Oh, more time for thinking! Ka whai a Spongebob me Patrick i te ara raka hinonga mo tētahi rā, ka ngana rāua ki te hoko tiakarete atu ki ngā whare. Make way for a couple of entrepreneurs! Engari, he uaua tēnei ara ki te kore koe e mōhio ki ōna āhuatanga, me te aha, ka kitea te uauatanga. Ko te tino kiripuaki, ko te tangata ka pahū, nōna ka rongo i te kupu tiakarete.

Tuarua, No, this is Patrick, big pink loser. Do I get my award now? No, you have to take the tray to the customer. Okay.
He tauira pai tēnei kaupeka, te kaupeka i rongonui ai a Patrick Star o Te Ngahau. Kāhore a Patrick i mārama ki te āhua o te tono kai mā te waea. Ka whakahē ia i te hunga ka waea atu ki te tono kai i te Krusty Krab.
Now this is Patrick.
Nāwai i hōhā, ka hōhā kē atu a Patrick i ngā waeatanga me te aha, ka hāparangi atu ia. Now this is Patrick. I'm not a Krusty Krab.
Patrick that's the name of the restaurant. Huh? I mua i te huranga o te tino, anei ētahi atu whakamānawa-tanga.
Are you Squidward? No. Are you Squidward? No. Are you Squidward? Ah. Squidward, you're even more handsome now!
Tuatahi, Sweet Victory, Band Geeks.
I knew it! You don't even have a band! Well, I'll just let you get back to the service industry now. Ka whai wero a Squidward, ka ngana ia ki te hanga pēnēhi, koikoi, me te hunga noho i Bikini Bottom. Ka aroha hoki i te mea he koretake rātou. Hei tauira, ka pōhēhē a Patrick, he taonga puoro, te Wairanu Huamata. Is mayonnaise an instrument? No, Patrick, mayonnaise is not an instrument. Ahakoa tēnei, ka mahi ngātahi rātou, ka eke ā rātou mahi ki taumata kē atu.
It's the thrill of one more kill, the last one to fall.
Ko Patrick ki Ngā Taramu, ko Sandy ki Te Rakuraku me Spongebob hei kai waiata. Nōu ka mātaki i tēnei kaupeka, ka ohorere te ngākau, ka whai rānei koe i te ia o ngā waiata. Ahakoa te aha, He miharo. Kei te whakaae rānei koe ki te rārangi, tirohia ēnei kiriata pai i Moto Māori, ohaurutia, ka kite i ngā kiriata hou ka puta ia rā.